Ejem meni pula baýlyga gyzyp durmuşa çykardy diýip hatyny başlan podpişim hatyny size ýetirýärin. Biz maşgalada bäş dogandyk. Men üçünjileri. Men okuw gutaran ýylym bize ejemiň bir işdeşinden gudaçylyga geldiler. Ejemiň işdeşiniň ýeke ogly üç gyzy bar ekeni. Ogluny öýermek üçin bize gudaçylyga geldi. Ejemem oglam owadanja Öýlerem gurplaça, öý-jaýlary bar, maşyny bar. Sen kynçylyk görmersiň, ýeter-ýetmezçilik duýmarsyň, gowy ýaşarsyň diýip meni şolara berjegini aýtdy. Menem, Oglanyň söýýäni bardyr, belki, nähili durmuş, oglan meni saýlamasa kyn bolar diýsem, Her hili çaga gürrüňlere eýerme, Söýýän bardyr, söýgi diýip gürleme, Söýgi durmuşda toýdan soň bolmalydyr, diýip, meniň gepime pert jogap berdi. Men razy däldigimi aýdyp köp wagt ýöredim. Ýöne ejem şolara durmuşa çyk, şolara durmuşa çyk. Durmuşyň gowy bolar, gowy ýaşarsyň, kösenmän ýaşarsyň, gowy maşgala, özlerem döwrebap, geýnişlerem Ýaman gaýyneneňem hezilçi, bizi güldürip hezil etýä. Gatnaşygam gowy, gowy görýän men şol aýaly diýip hiç meni goýmady. Kakama ejem maslahat salanda kakam özüňiz görüň diýipdir. Ahyr soňy menem Oglany göreýin diýdim. Oglany gördüm, alla näme oglan, ýöne şol oglanyň söýgülisi ýoklugyna men gaty haýran galdym. Gepi-sözi ýerinde, bir oňat gürleşip otyrsyz. Enem-atama ýaksaňyz boldy. Men nähilem bolsa kabul ederin diýdi. Menem aý bolýa gaýynenem gaýynatam hyzmatyny edip ýöresem ýoldaşymam gowy görer la ata enesine ýaran adam çagasynada ýarar diýip pikir etýädim. Bir kemsiz toýumyz boldy. Göwnümdäki ýaly arzuw edişim ýaly toý hemme zatlar alyp berdiler. Toýumyz gowy geçdi toýdan soňam olaryň garyndaşlary çörege çagyryp meni gowy garşyladylar gaýynenemem meni gowy görýädi. Toýumyzdan üç aý geçenden soňra birhili ýoldaşymyň gylyklary üýtgeýän ýaly görýärdim öňküden. Gödek gürleşýärdi, meni ýakdyrmaýan ýaly hereket etýärdi. Men içimden ýa şu maska düzüp özünden meni öň gowy görmese-de gowy görýän kişim bolan bolmaly ýa-da Indi birhili maňa göz öwrenişip halamaýarmyka diýip pikir etýärdim. Ömür etmedik işimi edip telefonyny barlamaga ýüregime düwdüm. Telefonyny barlasam, gyzlar bile ýazyşýan eken, esasanam bir gyz bilen sms alşyp, surat alşyp ýazyşypdyr. Men munuň näme-nämedigine düşünmänim üçin ýoldaşymdan soradym. Olam maňa Aý bir gyzdyr-da näme erkekçilikde bolmaýamy diýdi. Men ol gün aglap ýatdym. Ýoldaşym aglaýaňmam diýmedi, telefon oýnap gulagyna nauşnik dakyp öz işi bilen. Ertesi günem men ýaraman, kelläm agyryp bir hiljek bolup gezdim. Näme üçin muny ýaly bolýarka? Belki düzeler, ýaňy öýlenen oglan öň gyzlar bilen habarlaşýandyr diýip men garaşýardym. Ýöne günden-güne giç gelmesi, maşyn sürüp her wagt bir ýerlere çykyp gitmesi köpelip ugrady. Men ýene telefony dörjek bolsam telefonyny koda goýan ekeni. Ahyr bir gün ol oglan maňa Men seni gaty erbet ýigrenýän, hiç hili ýakdyramok, Sadasyrap oturýaň hemişe. Meniň öz halaşýan gyzym bar. Ony bolsa ejem gowy gyz däl, gowy gezenok diýip alyp bermedi. Men barybir şo bilen ýaşaryn. Sen arkaýyn boluber, diýdi. Men bu geplerden soň nädip ol bilen ýaşaýyn? Öýüme gaýtdym. Öýe gaýdanymda ne gaýynenem meni idedi, ne ýoldaşym idedi. Men bolsa olaryň idaryna garaşyp gezdim. Ejem bilen gaýynenem bir ýerde işlänsoň, ejem ile gaýynenemin ýüzi ýüze düşýär. Ýöne gaýynenem syr bermändir biragyzam. Görüp otursak, men gaýdanymdan üç aý geçip-geçmäkä, gaýynenem ogluna toý edip, şol halaşan Gyzyny alyp beripdir. Ýene bir gyz alyp berjek eken, meni nämçin beýdip bagtymy ýatyrdylar diýip gaty erbet agladym. Ondan soň daşary döwlet okuwa gitmän ýüregime düwdüm. Men okuwa gaýtdym. Ol oglan öýlenen bolsa bagtly bolsun. Ýöne meniň bagtymy ýatyranlaryny diňe Allaha salýaryn. Men bärde okap ýörkäm bir oglan bilen tanyşdym. Ol oglanyň bolsa maşgalasy aňyrda dargan ekeni. Aýaly bilen aýrylyşyp, ondan soň okuwa gaýdan oglan ekeni. Şol bilen tanyşyp, men ejeme sala salyp, şu taýda Kiçijik toý edip bagtymyzy birikdirdik. Indem hem okaýas, hem işleýäs, özümize öý alyp, öý-jaý edinmegiň ugrunda. Allajana şükür, gaty gaýrym gep-eşitdik göremok. Ýa-da bir sylaşyksyzlyk duýamok. Men samsyk bolupdyryn, şonça hyzmat edibem sylaşyksyzlyk çekip, minnet çekip ýaşapdyryn. Indi durmuşyň hözirini hakyky erkek, hakyky aýalyny gowy görýän erkek aýalyna nähili çemeleşýänine düşündim. Gyzlar hiç haçan pul baýlyk diýip bagtyndan geçmesinler, gözüni gapdyrmasynlar diýip ýazýar.